An dësem Thema ee Grondsaz fir mech an och fir d'Pirate wichteg ass, an deen ass, manner Daten, a just do wou se Hëllef bréngen. Et ass net, dass mer elo e Versprieche maachen an Digital first an Prioritéit digital an alles an ëmmer méi Daten erhiewen, wou mer herno net wëssen, wat dermat geschitt. Well déi Date sollen net derzou déngen, dass d'Bierger herno kënnen méi iwwerwaacht ginn. Déi Date sollen net derzou déngen, dass se nei Datekrake sollen entstoen. An dat ass eben déi Tendenz, déi geféierlech ass. Mir hu virun zwou Wochen eréischt eng LSAP-Motioun hei ofgeleet, wou esou eng Datekraack sollt entstoen. Zu all Moment muss de Bierger wëssen, wéini a wou wéi eng Daten erhuewe ginn a wat domat gemeet gëtt. Transparenz ass dat Héchste, wat d'Ministesch muss op all Gesetz schreiwen, op all eenzelne Prozess, wat hei am Land mat den Date wäert geschéien. Well wann Date verschafft ginn, muss et dem Bierger méiglech sinn ze kucken, ween zu wéi engem Zäitpunkt wat domat gemeet huet. An do komme mer op KI, well do gëtt et schwiereg. Dessen si mer eis bewosst. Dat gëtt ganz schwiereg fir nozevollzéien, well wat méi KI wäert agesat ginn, wat se méi vernetzt wäert agesat ginn beim Staat, wat manner herno nozevollzéien ass, wat mat den Date vun den eenzelne Leit geschitt ass. An dat ass ee vun de grouse Risikoen, dass een herno eng Datekrake geschaf huet, déi een herno net méi am Käfeg kann halen, do kommen ech awer nach eng Kéier drop zeréck. Jo, de MyGuichetlou huet ënnert dëser Regierung, ënnert de viregte Regierungen e grouse Fortschrëtt gemeet, dat muss een zougestoen. Ech benotzen MyGuichet selwer oft a fonctionnéiert tadellos, also et kann een net reklaméieren. Et kann een elo nach soen, ech hat deemools d'Question, D'Parlementaire, firwat de Führerschäi war et, d'Carte d'identité an esou weider am Wallet an esou, déi Geschichten an net fonctionnéieren, do kinnt ee méi modern sinn. Ech mengen, et ass heiansdo e bësse wéi bei de Banken, dass elo eng Bank kritt ugekënnegt, emol vläicht am Hierscht op Apple Pay ze goen. Wësst Der, heiansdo ass et beim Staat och esou, et zitt een alt e bëssen no. Do wär vläicht e bësse méi Energie, wou Der kinnt opbréngen, fir alleguerten déi Saachen, wou dem Bierger am Alldag direkt géingen hëllefen. Et wär cool, wann ee säi Führerschäin oder seng Carte d'identité einfach an der Wallet hätt an et kinnt ee se iwwerall weisen. Natierlech muss een, och wann ee wëll um digitale Liewen deelhuelen, den Internetzougang hunn. An dat ass ee vun de Problemer, déi mir gesinn, datt d'Präisser, fir datt een iwwerhaapt am Internet surfe kann, de Leit awer ëmmer méi dervulafen, wann ee vergläicht, wéi déi an de Jore gestige sinn, sief et um Mobilen, wéi och doheem. Dofir hunn ech och haut eng Motioun matbruecht, an dat wäert keen iwwerraschen, fir free Wifi duerch d'Land, fir dass en d'Leit, mir schwätzen alleguerte vun deem Digitalen, och kënnen e fräien Zougang dozou kréien. Well wa mer iwwert de MyGuichet schwätzen, däerfe mer net déi Feeler maachen, wéi d'Banken et gemeet hunn, dass en d'Leit herno gezwonge sinn, op digital Weeër ze goen an dann awer kee méi ufannen. Well et ginn nu emol Leit, déi kënnen den digitale Wee net goen. An do kommen ech op déi Diskussioun zeréck vum LuxTrust. Jo, dass. Vläicht haut am Digitale méi sécher, wann een déi App huet, woubäi een dat nach ëmmer kann a Fro stellen. Mee alleguerten déi Leit, déi de Smartphone net hunn oder déi aner Méiglechkeeten net hunn, déi traueren nach ëmmer deem alen Tocken no. An dat ass ee vun de Problemer, wou mer eigentlech méi Leit an engem gewëssenen Alter verschreckt hu wéi se mat u Bord ze huelen, wa mer eng Digitaliséierung wëllen. Dann zu deene bësse méi negative Punkten. Kritesch kann een och kucken, wéi eng Software beim Staat agesat gëtt. Ganz rezent en Dateleak bei der Police vun enger israeelescher Software, déi agesat ginn ass. A wa mer dann bei dem israeelescher Software sinn, kommen ech net ronderëm fir dat Thema, wat ech hei schonn gefillt honnertfach ugeschwat hunn, Pegasus. Dëse Staat Verdreift, also setzt Pegasus net op déi schwaarz Lëscht, net op déi rout Lëscht. Et däerf nach ëmmer iwwer Lëtzebuerg verkaf ginn. Pegasus, fir déi et net wëssen, ass en Trojaner, wou Mënscherechtler, Journalisten ausspionéiert gi sinn, wou elo rezent d'Hamas ausspionéiert bzw. Gaza ausspionéiert ginn ass, wou immens vill Verletzunge gemeet gi sinn am Dateschutz. A Lëtzebuerg hu vill där Rieden hei gehal, deemools war et d'LSAP, wou de Wirtschaftsminister an den Ausseminister ëmmer fir Pegasus geschwat huet an dat net ënnerbanne wollt. Ech hoffen, mat der neier Regierung stousse mer do op méi oppen Oueren. Dat stëmmt ganz kloer. Ech hat hei ganz kloer Interpellatiounen iwwer Pegasus. Souwuel Dir wéi den Här Asselborn hunn et all Kéiers hei verteidegt. Dir hutt Motiounen ofgeleent, dass Pegasus net méi sollt iwwer Lëtzebuerg verkaf ginn. Also, Här Fayot, mir kënnen et nosiche goen. Ja, komm, mir ginn et nosichen, dass Der d'Motioune vu PEGASIS ofgeleent hutt. Ja, gären, gären. Mir kënnen dat herno gären nosiche goen, wéi oft d'LSAP hei geschwat huet, dass de PEGASUS weiderhi soll hei verdriwwe ginn an dass dat de Problem net agesinn ass. Ech hat nämlech eng Heure d'actualité deemools mam Här Asselborn hei, dat weess ech nach ganz genau.

Wann een digital schwätzt, heescht et net, dass en d'Bierger sollen iwwerwaacht ginn. A mir hunn awer nach ëmmer hei am Land eng Virratsdatespäicherung, wou d'office all Uruff protokolléiert gëtt, all Uruff erfaasst gëtt. Och dat ass ee Punkt, wa mer vun digitale Lëtzebuerg schwätzen, wat net soll virkommen, well och do ginn et Privatfirmen, déi déi Daten erhiewen. A wa mer bei de private Firme sinn, si mer bei deem aner Dateleck, wat viru 14 Deeg war. Dat war Indigo. Dat heescht, et gi verschidde Gemengen, déi forcéiere jo well hir Bierger, wa se op ëffentlechem Terrain, mol net um Parkhaus, um ëffentlechen Terrain beim Bäcker, wann Der wëllt e Bréitche kafe goen, stinn, hir Plack anzeginn. Sou, lo waren alleguerten déi Date vun esou vill Méint ëffentlech aseebar. Dat heescht, et konnt een e Profil erstellen, wee wéini wou e Parkticket hat, mat wéi enge Placken. Dat ass net dat Digital Lëtzebuerg, wat mir eis virstellen. Et ass genau dat, wat een net soll maachen. A wann een esou Systeme mécht, soll een dat net op privat Firmen ofwälzen. Dat soll de Staat garantéieren, datt do den Dateschutz erhalen ass, well hei war et jo en plus nach iwwer auslännesch Server gelaf, esoudatt en alleguerten déi Daten herno am Internet waren a gehackt gi sinn. Esou, nun hunn ech mer hei nach emei de Gemengen opgeschriwwen, och nach esou e Lieblingsproblem, wa mer vum digitale Gemenge schwätzen, ausser d'Stad Lëtzebuerg, déi ass do ausgeholl, de SIGI. Also, mer haten och do Dossieren, ech mengen, virun dräi, véier Joer hei, de SIGI hätte mer deemools, deemools war de Moment, wou mer hätte kinnte soen als Chamber, mir reforméieren dee SIGI, dass en déi Leeschtung bréngt, woufir d'Gemenge ganz vill Geld bezuelen. An, Här Fayot, Dir kënnt Iech erëm opreegen, deemools war et eng rout Inneministesch, déi dat blockéiert huet, dass de SIGI endlech dat kinnt bréngen, firwat dass d'Gemengen esou vill Geld, bezuelen, well et ass schéi wann d'Regierung eppes mécht, mee d'Gemenge mussen nozéien an d'Gemenge willten nozéien. Ech schwätze mat ville Gemengepolitiker, da gi se ëmmer erëm gebremst vum SIGI an do ass eis kloer Meenung, datt de Staat sollt higoen an de Gemengen eng Hand mat upaken an datt d'Gemengen net mussen iwwert e SIGI fuere fir dat ze maachen. An dann awer nach e puer esou Punkten opgestallt, eSanté, Horeca. D'Zäit ass eriwwer. Mee ech hunn awer nach eng Motioun. Ma jo, ech verstinn, dass déi Rout net ëmmer frou si bei deene Saachen, wou ech aus der Vergaangenheet gesot hutt. Jo, jo, Här Fayot. Ech hunn nach eng Motioun matbruecht. Dat éischt ass déi fir de Free Wifi. An déi zweet Motioun ass déi, well mer haut iwwer KI schwätzen, hunn ech KI dann och gefrot, wat déi eenzel potentiell Risike sinn. An do hunn ech KI dann eng. Resolutioun, eng Motioun schreiwe gelooss. Dat heescht, hei ass d'Motioun, wou d'KI iwwert sech selwer schwätzt, wat d'Regierung misst maache fir si an de Reegelen ze halen an op déi Geforen opmierksam mécht, déi vun hir selwer ausginn. Merci. Et ass awer och esou, datt, wann eis Restauratioun sech verännert, et och do eenzel Chancë ginn, zum Beispill bei de Liwwerservicer. Do ginn et ganz nei Applikatiounen, déi de Virdeel hunn, datt de Restaurateur net méi muss Personal selwer astellen, bezweifelsweis d'Autoe fir finanzéieren, fir kënnen auszeliwweren, an esou och a klengen Dierfer iwwert d'Duerfgrenzen eraus ka säi Commerce bedreiwen. Dat sinn awer nach eenzel Fäll, wou am Moment do wierklech dervu profitéiere kënnen, mee dat ass awer deen digitale Wee, wou ee ka matgoen. D'Clienten si ganz ënnerschiddlech, et sinn d'Geschäftsleit an d'Touristen hei an der Stad, villäicht nach Touristen a verschiddene Regiounen duerch d'Land, an dat anert sinn éischter d'Stammclienten an enger Gemeng, déi sollen an de Café, Bistro oder Restaurant kommen, an dat am beschte reegelméisseg. Jo, wann d'Leit manner Geld am Portemonnaie hunn, ass dat sécherlech ee vun den éischte Punkten, wou se spueren. Et muss een awer och do soen, wann ech bei mir an der Gemeng kucken, wéi dat sech a leschter Zäit verännert huet, wann ech Caféë gesinn, mengt een heiansdo, et wär een éischter an engem Casino wéi an de Caféen. A virun allem d'Caféen hale sech domadden iwwer Waasser. Ob een dat elo gutt fënnt oder net, dat ass eng ganz aner Diskussioun. Mee datt awer e bemol de Café zum Casino ginn ass an net méi do, wou ee sech eigentlech gesellschaftlech trëfft, do kann een eigentlech dat och méi kritesch bewäerten, och wann dat d'Caféë gerett huet a verschidde Cafetiere mer gesot hunn, se hätten doduercher méi Recettë wéi duerch de Béier, wou se verkafen. Jo, et gëtt och manner Alkohol konsuméiert, dat ass e Fakt, dat géing d'Gesondheetsministesch freeën. Ech hunn awer och gemierkt, ech drénken säit engem Joer keen Alkohol méi, wéi d'Waasser deier ginn ass. Virduerno ass dat mer net esou opgefall. Mee ech muss awer soen, hautzedaags, wann ee Waasser oder Soft drénkt, ass een eigentlech och am Nodeel. Dat ass iwwregens och eppes, wat mer enk an enger Petitioun haten, ech mengen et war och den Här Delles deemools, deen do war, fir d'Waasser, zumindest d'Waasser an de Restauranten e bësse méi bëlleg oder gratis ze kréien, wéi och ëmmer. Ech mengen do ass och nach eppes, wat nozehuelen ass. Jo, Personalkäschten, Energiekäschten, ass alles schonn ugeschwat ginn, wat d'Energie leeft de Restaurateuren och fort, virun allem déi mat de groussen Uewen, déi kommen net no. An ech hat d'lescht Kéier mat engem geschwat, deen huet mir gesot, ma ech sti méi am Büro a méi am Dossier wéi hanner dem Kachdëppen, dat ass ee vun de ganz grousse Problemer, dass se net méi derzou kommen hir Aarbecht ze maachen, mee dass se méi mussen an de Pobeiere man. An do ass sécherlech ee Punkt wou ee muss usetzen. Virdru mat de Loyeren ass hei ugeklongen. Ech sinn net ëmmer der Meenung, dass en d'Gemenge sollen asprangen. A wann d'Gemengen asprangen, dann ass dat vläicht, wéi virdrun de Beispill Rouspert, ass dat vläicht sënnvoll. Rouspert Mompech, Ass dat vläicht sënnvoll, well Dir vläicht an am Duerf kee Café oder kee Restaurant méi hat? Mee huele mer awer elo zum Beispill meng Gemeng, an dat war déi Zäit, wéi ech nach am Gemengerot war, do krut ee Restaurant, en plus deen nach e puer Restauranten am Land huet, de Loyer nogelooss, well deemools ebe Krisenzäit war, während déi aner Restaurateuren net. An dat sinn eben dann déi. Situatioune wou entstinn vun enger deloyaler Konkurrenz. Deemools sinn déi aner Restaurateure bei mech komm, déi hu gesot, jo mir léisst d'Brauerei näischt no. Mee d'Gemeng huet awer dee Moment de Loyer komplett nogelooss an dat iwwer Méinten. An dat war natierlech eng deloyal Konkurrenz. Sou konnt deen natierlech och säi Béier, seng Menuen präislech upassen an huet doduercher déi aner Restauranten e bësse rose gemeet bis zur Bedrängnis bruet. An dofir ass dat vläicht op verschiddene Dierfer eng gutt Léisung, mee a verschiddene Gemenge wou awer de Commerce schonn do ass, wou d'Restaurante schonn do sinn, Net ëmmer ze roden, well en eng deloyal Konkurrenz doduerch a ka schafen, wou deen een dann e bëllegen oder kee Loyer bezilt, während deen aner e volle bei engem Private bezilt, dee meeschtens nach iwwerdeiert ass, virun allem wann et eng Brauerei ass. Wat mech bei d'Brauereie komme léisst, bei déi ominéis Schanklizenzen, wou scho sëllege Question-parlementairen derzou hat an och scho virun der leschter Regierung, hei ganz vill Diskussioune gefouert hunn, a wann ech richtig erënnere war et och deemools de Gilles Roth, deen deemools nach an der Oppositioun dee System mat kritiséiert huet, well en eigentlech onfair ass. Et ass e Monopol domadder geschaf gi fir d'Brauereien, deen net korrekt ass. An en plus, well se begrenzt sinn, kënnt och nach keen aneren drun. An da kommen déi ominéis exklusiv Verträg derbäi, wou Der dann och nach gezwonge sidd, fir beim selwechten, Depositär, Brauerei, ze kafen. Dir kënnt emol net einfach bei iergend e Wënzer goen, wou der willt, well deem säi Wäin villäicht besser ass oder besser Konditioune kritt. Nee, am Contraire, dir musst bei deem, wou d'Brauerei iech virschreift, kafen. An dat ass ee vun de ganz grousse Problemer. An ech mengen, do muss mer eng Kéier am Konkurrenzrecht ganz kloer opraumen. Virun allem, wann et Gemenge sinn, an dat ass zu Péiteng esou gewiescht, dofir kennen ech déi Kontrakter ganz gutt, wou esouwuel de Loyer fixéieren, wéi herno, dass e feste Kontrakt muss gemeet ginn an herno natierlech, dee wou loune geet, sech opreegt an do zeguer nach Clausen drastinn, dass een esou vill Hektoliter Béier muss kafen, och wann een se guer net brauch. An dat sinn alleguerten déi Verträg, wou d'Regierung eng Kéier misst e Rigel virschéiben, well mer hätte sécherlech och méi Caféen, déi kinnte profitabel fonctionnéieren, wa se net gezwonge wären un déi exklusiv Verträg, wa se net gezwonge wären un déi Schanklizenzen. A wa mer dat eng Kéier géinge reforméieren. Merci, Här Minister. An Tëschenzäit ass d'Technik evoluéiert. Et si Batterienhiersteller, wou mer am Moment schwätze vun 1.000 Kilowatt, 1.200 Kilowatt, wou ee ka lueden. Mee déi schéinsten a modernsten Autoe bréngen näischt, wann herno d'Infrastruktur net do ass. An aner Länner hunn ugekënnegt, dass se op dee Wee ginn an déi Borne wäerte norëschten. An dofir wollt ech haut emol eng Kéier nofroen, wéi d'Lëtzebuerger Regierung hiert Konzept ass, fir dass Lëtzebuerg den Uschloss net soll verléieren, well mir sinn am Moment mam Tanktourismus ënnerwee. Ech soen ëmmer esou gären, wa mer géingen an den Energietourismus eraklammen an d'Leit iwwer an d'Vakanz fueren, dass se se hei kinnte lueden. Dofir wär et flott, wann och zu Lëtzebuerg d'Infrastruktur iwwert déi 300, 350 eraus géinge goen. An do kann ech Iech nach eppes anescht mat op de Wee ginn, wat mech ëmmer nervt, dat ass nämlech verschidden Hiersteller, Vun der, wann der den Auto luede gitt, déi schreiwen zwar 300 Kilowatt drop, si hänken awer zwee Autoen drun, dann herno kann ee just nach 150 lueden. An da si ganz vill Leit, déi an d'Vakanz fueren, déi sech herno opreegen, ob, wann der se scho moderniséiert, net och garantéiert ka ginn, dass dat, wat op der Born steet, och wierklech herno beim Auto als Leeschtung erauskënnt. Well dat ass awer schonn e bëssen truquéiert, wann een op eng 300 er Born geet an herno muss een dat splitten, dann huet een nach 150 Kilowatt méi. Merci, Här President. Et ass virun allem wichtig, dass an dësem Dossier d'Entscheedunge méi schnell kënne gefält ginn. Et muss een awer op der anerer Säit och oppassen, dass Entscheedungen, wa Sanktioune geholl ginn, och déi net liichtfäerteg geholl ginn. An dat kann ech soen aus Erfahrung vum Office social, dass mer do awer verschidden Dossieren hunn, wou mer heiansdo de Kapp rëselen, wa mer gesinn, firwat dass e Leit dann de REVIS bemol net méi kruten oder aner Hëllefen net méi kruten an dann awer wierklech am kale Ree stinn, well dat sinn all Kéiers Schicksalsschléi, wann een bemol op näischt zeréckfält. Et ass glécklecherweis awer net an all Gemeng, datt den Office social deen an allen ënnerschiddlechen Dossieren interpretéiert, aspréngt fir deene Leit ze hëllefen, well do si Leit, déi fale komplett op Null. An dann hutt Der Är Kanner doheem sëtzen, Dir hutt Äert Haus ze bezuelen, Dir hutt eppes z'iessen, an dat ass net ëmmer ganz, soe mer emol, korrekt ofgelaf. Herno kruten déi Leit dann och Recht. An da kruten se et nobezuelt. Mee déi Iwwerbréckungsphas, wou een huet, bis dee Comité fréier déi Entscheedung getraff huet, stoung een ouni eppes do. Dofir kinnt dëst Gesetz hëllefen, dass, wann de President déi Entscheedung herno hëlt a wann dat herno gekuckt gëtt, dass et vläicht méi schnell gëtt an dass een deene Leit kinnt méi schnell erëm hëllefen. Well et gi sécherlech Leit, déi den Abus maachen. Och där Dossieren hu mer am Office social gesinn. Mee et ginn awer och där Leit, wou iergendeng Informatioun vläicht gefeelt huet oder Leit, déi emol net konnten d'Dokumenter richteg ausfëllen oder falsch Casë gesat hunn, wat och ëmmer, dat gesäit ee méi oft, an déi Leit sinn dann op Null gefall an dann huet et ze laang gedauert, bis de Revis erëm komm ass an déi Leit, déi houngen dann op den Entscheedunge vum Office social. A wéi virdru gesot, dat ass an all Gemeng ënnerschiddlech, wéi kulant een do heiansdo ass, well ech hunn och vun anere Gemengen leider héieren, datt soubal se eng Entscheedung vum Revis do wär, ob richteg oder falsch, den Office social den Dossier quasi och zoumécht a seet, wann Der beim Revis eng komme gelooss hutt, obwuel dat nach net bewisen ass, ee jo eng aner Meenung ass, datt een dann direkt beim Office social och duerchfält. Och dat ass eppes, wat een eng Kéier muss diskutéieren. Op där anerer Säit ass et awer och esou, datt, wann Hëllefen ausbezuelt ginn, déi net dierfen duebel ausbezuelt ginn. Dat ass nämlech och e Fall, wann Der zum Beispill, wann Der de Revis net méi kritt an déi Entscheedung steet aus, zwee, dräi Méint, wéi dat elo de Fall deelweis war, an et kritt ee vum Office social déi Zäit iwwerbréckt, An herno kritt een de Revis awer voll kompenséiert. Ass net, dass dann een quasi während déier Zäit duebel ofkasséiert huet. Dat ass e bëssen fir ze erklären wéi bei der Energieprimm, déi ech komplett ënnerstëtzen. D'Energieprimm ass och esou e Phänomen. D'Energieprimm gëtt am Ufank vum Joer ausbezuelt. Do ginn et awer dann verschidde Clienten an engem Office social, déi kommen Enn des Joers, fir dann awer déi integral Stroumrechnung bezuelt ze kréien. Dat heescht, den Ufank des Joers eppes kritt, fir d'Stroumrechnung a sech ze bezuelen. Ech weess, dass dat net duergeet fir dee ganzen Deel, mee dat ass ni op deem Energie ukomm. Och dat ass eppes, wou een eng Kéier muss driwwer diskutéieren, wann een esou Entscheedungen hëlt, ob een dat net an Zukunft ka verbesseren, och fir déi Leit ze schützen, well och do heiansdo Situatiounen sinn, wou villäicht dat Geld fir eppes anescht ofgezu ginn ass, eng Saisie oder soss iergendeppes, an dat dann herno net op der Rechnung komm ass. An beim REVIS hoffen ech, dass duerch dat neit Gesetz déi Entscheedunge vill méi schnell kënne getraff ginn. Ech weess, deen aarme President wäert herno immens vill Aarbecht hunn, mee do steet e ganze Staff herno hannendrun, mee esou dass en déi Leit wéinstens an déier Zäit net op Null falen an dass en déi Leit kënne gehollef kréien a sécherlech och déi Leit, déi frësch an de Rebis kommen, déi Entscheedung wäert vill méi schnell getraff ginn. Dofir wäerte mir Piraten och dat heite matstëmmen. Merci. Alt nees diskutéiere mer driwwer, datt de Stroum ferm méi deier ginn ass. Ob dat elo herno 25 Strich 35 Prozent sinn, ass eigentlech deem, wou d'Geld net huet an et herno bezuele muss, zimlech egal. En hätt nämlech gären eng Hëllef. An dat Schlëmmst derbäi ass, datt en déi fest Freeën op Är Rechnungen och nach an d'Lut gaange sinn. Dat heescht, souguer wann Der doheem net kart oder d'Lut net umat, kënnt Der mol net spueren, well déi fest Freeën esou héich sinn. Mir trëppelen elo leider hei op eng Brems fir déi ganz ëmweltfrëndlech Technologien. Leit déi op eng Wärmepompel oder en Elektroauto ëmgeklomme sinn, sinn déi wou hei bestrooft ginn. Villäicht wollt d'CSV-DP déi jo och bewosst Bestrofen. Déi Netzkäschten, déi Netzkäschten, déi Netzkäschte sinn en Erbarmen. Ech kann Iech dat och kuerz erklären, Här President, mä d'Zäit just. Mä ganz einfach, andeems Dir higeet an Dir maacht de Stroum méi deier an Dir defavoriséiert déi modern Technologië wéi eng Wärmepompel oder en Elektroauto an Dir krut vun der Press virgerechent, dass den Elektroauto net méi, Favorabel ass par rapport zu engem Pëtrol, also Diesel oder Bensinn. Also hutt Der ganz kloer e Signal gesat géint déi Techniken. An, Här President, dat war 30 Sekonnen.
D'Netzkäschten, wéi se se geholl hutt, sinn e Feeler. Virun allem, an do kommen ech nach eng Kéier op d'Argument, dat ass nämlech e weidert Argument, wann Der Ären Elektroauto doheem luet, leit en nämlech direkt iwwert Ären Netzkäschte wou Der op 3 Kilowatt gesat hutt, wat awer bei kengstem Elektroauto Wäert duer goen, ausser dir loosst en 3 Deeg stoe fir eng Kéier opzelueden. An déi Netzkäschte vun 11 Cent sinn e Feeler gewiescht an déi hätten net sollte kommen. Mir haten iwwregens eng Léisung proposéiert an der leschter Diskussioun hei, dat war, dass d'Akkuen och elo e Subsid solle kréien, well d'Akkuen hunn e Subsid, wann Der se mat der Solaranlag matbestellt. Wann Der se awer elo nobestellt, well jo elo de Stroum an d'Lut gaangen ass, hutt Der kee Subsid. An ech hoffen, dass den Här Minister dat an Zukunft wäert berécksiichtegen an och d'Akkuen elo nodréiglech, wann ee se willt abauen, engem Subsid versäit, wéi dat bei der Anlag de Fall gewiescht wär. An dat anert ass e Risiko, wou Der agitt, e politesche Risiko. Mir hunn et elo hei vum adr héieren, ech hat mer zwar d'Notiz den AfD opgeschriwwen, well déi an Däitschland dat Argument benotzt hunn, den adr huet et haut och benotzt, datt et eng Relatioun wär tëscht Russland, Ukrain an esou weider, fir datt een d'Stroumpräisser Géing an d'Luut. Deen ass iwwregens e ganz geféierleche Mix wou Populiste benotzen, an dat huet an Däitschland leider fonctionnéiert. Do ass de Stroumpräis och, dat ginn ech zou, méi héich an d'Luut gaange wéi dat zu Lëtzebuerg d'Fall ass, mee et huet awer fonctionnéiert, dass d'Populiste genau dat benotzt hunn an enger Relatioun hiergestallt hunn, déi net stëmmt mat Russland an Ukrain. An dat ass e ganz geféierleche Mix an do sollte mer politesch och drop oppassen, dass zu Lëtzebuerg d'Stroumpräisser net an d'Luut ginn, well mer hunn elo gemierkt, dass den adr genau déi selwecht Klack Bruecht huet. Fir eis Piraten ass et och ganz kloer, wa mer e Präisdeckel maachen, dass dat soll si fir den normale Stot. Ech weess, do waren elo Reportagen no der LSAP-Pressekonferenz, war nach e Reportage vun Iech vu 25.000 Kilowatt. Also, ech verstinn net, wéi ee 25.000 Kilowatt als Privatmann ka verbrauchen. Mir Piraten, Dir sidd do vläicht anerer Meenung als LSAP, soe ganz kloer, do ass Stopp! Mir hunn ëmmer hei gesot, eng Piscine, Sauna, wat net nach alles, soll net finanzéiert ginn. Mir hunn deemools schonn déi 25.000 zum Deel als ze héich ugesinn an eisen Diskussiounen. Lo sidd Där komm mat deene 25.000, dee soll och nach gehollef kréien. Dat gesi mir net esou. Also wa gehollef soll ginn, dann an engem Deckel vun deene 25.000, dee schonn, ze héich ass. D'Stroumnetz ass eng wichteg Infrastruktur an ech hu vollst Verständnis dofir, datt Der den Ausbau wëllt finanzéieren. Et muss een awer do éierlecherweis och soen, datt Creos schonn De Staat als mat gréissten Aktionär huet net direkt, mee iwwert Encevo hutt der a sech dat gréisste Matsproocherecht. Dat heescht, et ass och eng politesch Méiglechkeet, en Hiewel do, fir ze soen, dat Netz gëtt esou ausgebaut, wéi et soll sinn, ouni de Bierger weiderhin ze belaaschten. Och wann déi iwwer verschidden SA-Firme gedeelt ass, wär awer déi Méiglechkeet do, well dat an enger staatlecher Hand ass. Jo, et mussen elo schnell Léisungen hier, well, ech hunn et virdu bei der Motioun gesot, beim Office social landen ëmmer méi Dossiere vu Leit, déi hir Rechnung leider net bezuele kënnen. An dofir wär et wichteg, dass deene Leit elo schnell gehollef gëtt. A mir wëllen net jidderee forcéieren, deen an déi Problemer kënnt, fir herno musse bei en Office social ze goen. Mee kommt, mir maachen e korrekte Präisdeckel, fir de Leit elo ze hëllefen. Merci. Also d'Iesswueren ass méi wéi Geld an et ass dat Wichtegst, wat mer am Liewen hunn. Ech sinn och frou, dass mer haut eng Diskussioun kënne féieren, déi e bësse méi roueg ass an e bësse méi souverän, wéi dat virun zwee, dräi Joer vläicht hei de Fall war, wéi mer an d'Chamber komm sinn a Protester virun der Dier waren, wa mer iwwer Agriculture geschwat hunn oder Stiwwelen laanscht d'Stroosse stoungen. Ech fannen, dass déi nei Regierung do eng gutt Aarbecht mécht an dass mer och mam Christophe Hansen elo gutt opgestallt sinn. Elo muss just nach geliwwert gi vun deem, wat d'Madame Hansen an den Här Hansen bis elo an de Riede versprach hunn. Vun eis aus geet de Respekt un alleguerten d'Baueren, déi et op sech geholl hunn, fir eis mat Liewensmëttel ze versuergen, a virun allem un d'Jugend, déi un de Beruff gleewen an dee Beruff wäerten ergräifen. Et ass. Kee Geheimnis, ech sinn och ee vun deene gudde Konsumente vun de Liewensmëttel. Ech si kee Virbild, well ech wahrscheinlech och ze ongesond konsuméieren, ob dat Lëtzebuerger Produite sinn oder wéi bekannt och emol heiansdo Fastfood. Mir Pirate sinn awer der Meenung, datt et net un der Politik soll sinn, virzeschreiwen, wat een ësst, wéini een ësst a wéi datt ee soll liewen. Fir eis Piraten ass déi Fräiheet ganz wichteg, och wann een transparent dofir suerge soll, wéi eng Produiten ee benotzt an ësst. Lëtzebuerger Liewensmëttel hunn eng besser Qualitéit a Lëtzebuerger Liewensmëttel solle sech net op de Marché aloosse fir mam Präis matzehalen, well dat ass eppes wat een ni gewanne wäert. Et ass eng bewosst Kennzeechnung, déi muss stattfannen, eng Transparenz vun de Lëtzebuerger Produkter. Dat ass deen eenzege Wee fir eis, fir datt mer d'Produkter un de Konsument bréngen. An dozou gehéiert och eng Verbesserung vun der Transparenz. Well heiansdo, wann een an de Supermarché geet, ass et awer e bëssen irreführend, Dann ass villäicht e Logo vun engem Lëtzebuerger Supermarché drop an dann dréit een awer villäicht d'Zoossiss ëm an dann ass e BE-Kennzeechen drop, wou d'Leit sech da geduet hunn, ah, eppes Guddes ze maachen a villäicht e Lëtzebuerger Produit ze kafen, well do dann den Design op Lëtzebuergesch ass, mee awer d'Wuer, déi dran ass, eng aner ass. Dat ass eng Transparenz, wou mer musse schafen an ech hat dat an de leschte fënnef, sechs Joer schonn öfters hei gesot, mir hätte gär QR-Code drop. dass ee ka ganz bequem noliesen, de ganze Produktiounsverlaf, denken dir un all Méigleches, well, also ech gesi jo elo nach gutt, mee och fir mech ass et ëmmer méi schwiereg, fir hannendrop ze liesen, wat iwwerhaapt an deene Produkter dran ass a wou se hierkommen, well ech mengen, d'Produzente schreiwen och ëmmer méi bewosst méi kleng. Dat selwecht an de Restauranten. Hautzedaags geet een an e Restaurant, et weess een net, ob een do e Lëtzebuerger Büfftei kruet, en hollänneschen oder e belschen. Och do fir eis muss Transparenz kommen. Et muss ganz kloer an der Koart gekennzeechent sinn, wou datt d'Wueren hierkommen. Jo, déi eng Spaghetti kascht dann eben 10 Euro, mee mer wësse jo emol net, wou säi Fleesch hierhuet, fir seng Bolognese ze maachen. Deen aner, dee vläicht Lëtzebuerger Fleesch benotzt huet, dee verkeeft se op 15, 16 Euro. Mä da kommen, mir kennzeechnen dat och. An dat ass net nëmmen, datt mer déi kennzeechnen, wou Lëtzebuerger Fleesch hunn, mee mer mussen awer och déi kennzeechnen, wou kee Lëtzebuerger Fleesch hunn. Well do läit de Krux, well verschiddener kennzeechnen jo fräiwëlleg, mee dat bréngt der dann näischt, wann déi aner et net kennzeechnen. Dat selwecht an de Metzlereien. Oft geet ee jo mat guddem Gewëssen an d'Metzlerei. Et ass awer leider do oder bei ville Metzleren esou, datt een an der Théik guer net gesäit, wou d'Wuer hierkënnt. Do muss ech da soen, an de Supermarchéë sinn et der, déi op de Verpackungen zeguer schreiwe ganz genau, wéi e Bauer, wéi en Duerf et war. Dat ass virbildlech. Bei de Metzlereien ass dat leider net ëmmer ze fannen. An dat ass e Wee, wou mer och mussen Verbessere fir dass déi Transparenz hiergestallt ass, wann een lokal an d'Epicerie oder a bei de Metzler geet, dass een do och direkt weess, wou kënnt mäi Poulet, wou kënnt mäin Randfleesch hier. Dann Staat a Gemengen, also ech hunn de Mond fusseleg geschwat wéi ech deemools nach am Gemengerot war, dass mer an de Maison Relaisen an an de Crèchë solle méi lokal Produkter huelen. Ech krut ëmmer gesot, dat geet net, maache mer net. Dat ass awer eng Piste wou mer solle weider verfolgen. Ech weess, dass mer net all Produkter zu all Zäit kënnen hu fir d'Maison Relaisen an dat wat staatlech ass, mee mer mussen awer higoen an et op d'mannst probéieren. An mer mussen de Baueren et méi einfach maachen. Dir hutt virdrun d'TNS Ilres ugeschwat. De gréisste Problem ass d'Bürokratie an ech mengen, dat ass déi gréissten Herausforderung, wou d'Madame Hansen huet an och den Här Hansen an der Europa, fir dat ewech ze kréien, well et kann net sinn, dass de Bauer herno méi Zäit virum Schirm wéi am Stall verbréngt. An da muss de Staat och higoe fir eis Piraten souguer e Mindestpräis garantéiere fir datt de Bauer seng Wuer ka verkafen. A wann dee Mindestpräis um Marché net erreecht ass, dann ass et fir eis, datt de Staat muss agräife fir déi Wueren ze garantéieren. Dann den Déiereschutz. Deen ass fir eis immens wichteg. A fir eis ass et dofir och wichteg, datt Lëtzebuerger Produkter verkaf ginn, well mer der Iwwerzeegung sinn, datt wann Lëtzebuerger Baueren hir Produkter verkafen, do vill méi Déiereschutz dran ass, wéi wa mer dat aus dem Ausland bëlleg importéieren. Dann, Liewensmëttel sollen och op eis Gesondheet oppassen. Mir haten déi Diskussioun schonn dës Woch mat enger Motioun vun déi Gréng. D'Liewensmëttel dierfen eis net krank maachen. Mir musse ganz genau kucken, wéi eng Zousazstoffer datt en dra komme, wéi eng Medikamenter d'Déiere gesprëtzt kréien, wat en d'Baueren um Terrain uwenden. Immens wichteg, well dat mécht herno de Konsument krank, an ech mengen, dat wëll guer keen. Dann bei de Schoulen. Mir mussen do usetzen, dass vu jonk un d'Konsumente sensibiliséiert ginn, fir gesond Produkter an och regional Produkter ze huelen. A firwat net mat de Schoulen och emol kucke goen? Ech weess, dass bei eis ass, zu Rolleng ass dat elo e bësse méi einfach, de Bauer ass vis-à-vis vun der Primärschoul, do ass et méi einfach, mee firwat net emol an d'Betriber kucke goen an de Kanner dat direkt nobréngen. Dann eng ganz grouss Suerg wou mer hunn ass Mercosur. Mir gesinn, dat wäert de Landwirtschaftsmarché an Europa, och zu Lëtzebuerg, op d'Kopp geheien. D'Ëmweltbelaaschtunge si ganz anescht an déi wäerten och weider steigen, wa mer de Mercosur sollten ënnerschreiwen. Et ginn och Etüden, déi besoen, dass 25 Prozent vun de Betriber an Europa, ech ginn dann aus, dass d'Zuel an Lëtzebuerg ähnlech wäert sinn, kinnten, virun allem déi Kleng, kinnte verschwannen, sollt Mercosur ënnerschriwwe ginn. Dat heescht, ech warne ganz kloer virdrun, Iwwerleet Äerch nach eng Kéier, ob Der dee Mercosur do wäert matdroen. Also mir Pirate wäerten et net maachen, virun allem, well mer duerno, wann d'Betriber bis zougemeet hunn, ofhängeg sinn. Dann zur Liewensmëttelverschwendung, an do hunn ech eng Motioun matbruecht. Dat ass och en Thema, wat ech schonn an deene fënnf, sechs Joer öfters hei ubruecht hunn, an ech hoffen, dass ech bei der neier Regierung do op oppen Ouere stoussen, well et deet mer ëmmer wéi, wa mer Produkter hunn, déi nach gutt sinn, an déi ginn ewechgeheit, während mer op där anerer Säit Leit hunn, déi sech näischt kënnen Kafen fir z'iessen. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, déi bëssen an d'Richtung geet vum franséische Modell, fir hinzegoen, dass en d'Supermarchéë mussen déi Produkter, déi nach gutt sinn, enger Asbl zur Verfügung stelle fir Leit, déi sech d'leider net leeschte kënnen. Merci. Mir dierfen den TICE net privatiséieren. Mir dierfen net higoen a soen, den RGTR iwwerhëlt herno eis Netzer am Süden. Eis Netzer am Süden, Dir wësst et alleguerten, sinn immens vill Passagéier, mir brauchen eng héich Qualitéit, mir brauchen héich sozial Standards an dat ka just den TICE garantéieren a mir sollten net higoen an dat op eng privat Entreprise auslageren. Dass déi viregt Regierung dem TICE gesot huet, si si forcéiert bis 2030 op Elektrobussen ëmzeklammen, fir elo ze soen, se kréien et net finanzéiert, ech ginn Iech Recht, dass mer mussen op Elektro ëmklammen, mee mir sollten et awer net forcéieren a mir sollten net forcéieren, dass herno dofir den TICE muss op RGTR Ëmklammen. Deementspriechend hunn ech haut déi Motioun matbruecht, fir dat Schlëmmsten vun deene Pläng vun der Regierung nach ze verhënneren. Merci. Déi Verhandlunge si wéi gesot nach am gaangen an dofir géing ech proposéieren, dass mer déi Motioun hei verwerfen. Et lafe ganz wuel Verhandlungen, dofir konnt Dir jo och scho verschidden Elementer gëschter Owend an der Pressematdeelung vun der Madame Ministesch liesen, wéi wann déi schonn esou entscheet wären. An dat sinn eben nu mol déi Punkten, dass verschidde Linien op RGTR wäerten ëmgeschalt ginn. Dat sinn d'Schoulbussen, et sinn awer och Verschidde Linien. Et ass wouer, datt den TICE méi Budget brauch, mee dee soll e jo elo laut aktuelle Verhandlungen net kréien. An ech mengen net, datt d'Gewerkschaften net wësse vu wat se schwätzen, och wann Der dat elo hei ënnerstallt hutt, well et ass genau dat d'Informatiounslag vu gëschter, wou d'Gewerkschafte gesot hunn, datt dat doten immens bedenklech ass, datt se se och bereet sinn ze streiken, soll d'Regierung dëse Wee weidergoen. Dofir hätt der Chamber haut gutt zu Gesiicht gestanen, fir ze soen, datt den TICE keng Linnen un den RGTR, also u Privater, wäert ofginn. Merci. Op alle Fall, dat, wat de Moment gemeet gëtt, geet an eng ganz aner Richtung wéi dat, wat Der hei an der Motioun schreift. A effektiv, dat, wat Dir hei schreift, ass net am Sënn vum TICE. Merci. Ech maachen de Vott op. D'Resultat vum Vott ass 4 Jo-Stëmmen, 51 Nee-Stëmmen a 5 Abstentiounen. Dës Motioun ass also ofgeleent, mat 51 Nee-Stëmme géint 4 Jo-Stëmme bei 5 Abstentiounen. Eis Arméi huet méi Chancen, wa se méi attraktiv gemeet gëtt. Wann ech awer elo, an ech hunn déi lescht 5 Joer an der Defense-Kommissioun matgemeet, héieren hunn, datt do Saachen decidéiert gi si vun der viregter Regierung, déi d'Arméi net onbedéngt méi attraktiv gemeet hunn, wat ee kritt, wann een an d'Arméi geet, datt dat ënnert dem Mindestloun läit, wat hu mer hei d'Tier gedréint, wou deemools déi Regierung dergéint war, datt en déi Leit, déi frësch an d'Arméi ginn, endlech emol géinge korrekt bezuelt ginn. Dat heescht, mir hätten dat schonn, wann deemools d'Regierung mat der deemoleger Oppositioun gestëmmt hätt, hätte mer elo schonn Zaldoten, déi géingen emol e Respekt kréien, andeems se géingen dat Geld kréien, wat een och dobaussen um Marché kritt. Dei Arméi kinnt scho méi attraktiv sin. Dir hat eng ganz CGFP déi géint iech demonstréiert huet well der mordicus einfach dee Bewäertungssystem do rem agefouert hutt. Och dat ass eppes, dir schwätzt déi ganzen Zäit vun der Attraktivitéit vun der Arméi, mee dir vergiesst awer alleguerten déi Punkte wou der falsch gemeet hutt. An dofir mengen ech et war e bewossten Testballon wou dës Regierung gemeet huet fir en obligatoresche Militärdingscht an ech si frou, dass dobaussen dat ganz negativ ukomm ass an dass Der ganz schnell Är Meenung g'ännert hutt an dass mer haut wäerten iwwert déi eenzel Motiounen dat och endlech wäerte festschreiwen, dass ënnert dëser Regierung keen obligatoresche Wehrdingscht wäert kommen. Dat gesot, géing ech dann dës Motioun zum Vott stellen. Ech maachen de Vott. Op an de Vott ass ofgeschloss. D'Resultat vum Vott ass 25 Jo-Stëmme bei 35 Nee-Stëmmen. Dës Motioun ass also ofgeleent, mat 35 Nee-Stëmme géint 25 Jo-Stëmme bei kenger Abstention. Miranda, ech mengen Dir hutt en Nerv getraff. Ech mengen net, datt alleguerten d'Ënnerschrëfte genau op déi Primm ënnerschriwwen hunn, mee dass e se éischter deen, dat Thema, wat Der och ervirbruet hutt, dass vill Eltere Problemer hu fir mat de Kanner iwwer d'Ronnen ze kommen, dass éischer dat den Nerv ass, wou Der getraff hutt, well dat ass nu emol e Fall. An et ass ganz vill Leit, déi engem dat och erzielen, well et ass net esou, dass een automatesch déi gratis Servicer an enger Maison relais oder esou kann an Usproch huelen, well déi meescht Gemenge keng Plaz hunn. Dat ass einfach esou. An da ginn déi Leit, déi scho wéineg Geld hunn, ginn gedréckt op de private Marché fir Crèchen, wou se dann herno immens héich Rechnunge kréien an an den Däiwelskrees kommen, dass se dann herno beim Office social landen. An dat ass nu emol e Fakt hei am Land an dat ass ee vun de grousse Problemer. Ech mengen Är Petitioun huet dat ugeschwat, wat vill Leit um Häerz hunn, dass se, virun allem Famillje mat engem gerénge Revenu, Problemer hunn, fir adequat mat hire Kanner kënnen hei am Land ze liewen. An dofir Ech mengen, wann ech och richteg verstanen hunn, och vun der Politik wäert net onbedéngt elo grouss Freed fir dës Primm entstoen herno als Fazit. Mee wann een awer de Wee kinnt goen, an dat ass vläicht dee Wee, wou Der mat der Petitioun wollt erreechen, datt de Leit mat Kanner awer gehollef gëtt zu anere Méiglechkeeten, aner finanziell Entlaaschtungen. Ech sinn och net ëmmer e Frënd derfir, datt een alles cash muss ausbezuelen, well ech awer och do gesinn, datt awer heiansdo Leit e bëssen Abus gedriwwe gëtt, mee datt een de Leit awer kinnt Hëllefen, konkret fir mat hire Kanner, wär der da schonn e bësse méi zefridden de Moien, wann der géingt erausgoen an dass mer awer op d'mannst e Message hätten, dass ee kinnt soen, mir wäerten de Kanner an Zukunft méi hëllefen. Eis Arméi huet méi Chancen, wa se méi attraktiv gemeet gëtt. Wann ech awer elo, an ech hunn déi lescht fënnef Joer an der Défense-Kommissioun matgemeet, héieren hunn, dass en do Saachen decidéiert gi si vun der viregter Regierung, déi d'Arméi net onbedéngt méi attraktiv gemeet, wat ee kritt, wann een an d'Arméi geet, datt dat ënnert dem Mindestloun läit, wat hu mer hei d'Tier gedréint, wou deemools déi Regierung dergéint war, datt en déi Leit, déi frësch an d'Arméi ginn, endlech emol géinge korrekt bezuelt ginn. Dat heescht, mir hätten dat schonn, wann deemools d'Regierung mat der deemoleger Oppositioun gestëmmt hätt, hätte mer elo schonn Zaldoten, déi géingen emol e Respekt kréien, andeems se géingen dat Geld kréien, wat een och dobaussen um Marché kritt, déi a méi kinnt scho méi attraktiv sinn. Dir hat eng ganz CGFP, déi géint Iech demonstréiert huet, well Der mordicus einfach dee Bewäertungssystem do erëm agefouert hutt. Och dat ass eppes, Dir schwätzt déi ganzen Zäit vun der Attraktivitéit vun der Arméi, mee Dir vergiesst awer alleguerten déi Punkte, wou Der falsch gemeet hutt. An duerfir mengen ech, et war e bewossten Testballon, wou dës Regierung gemeet huet, fir en obligatoresche Militärdingscht. An ech si frou, dass dobaussen dat ganz negativ ukomm ass an dass Der ganz schnell Är Meenung g'ännert hutt an dass mer haut wäerten iwwert déi eenzel Motiounen dat och endlech wäerte festschreiwen, dass ënnert dëser Regierung keen obligatoresche Wehrdingscht wäert kommen. Dat gesot, géing ech dann dës Motioun zum Vott stellen. Ech maachen de Vott. Op an de Vott ass ofgeschloss. D'Resultat vum Vott ass 25 Jo-Stëmme bei 35 Nee-Stëmmen. Dës Motioun ass also ofgeleent, mat 35 Nee-Stëmme géint 25 Jo-Stëmme bei kenger Abstention. Mir dierfen den TICE net privatiséieren, mir dierfen net higoen a soen, den RGTR iwwerhëlt herno eis Netzer am Süden. Eis Netzer am Süden, Dir wësst et alleguerten, sinn immens vill Passagéier, mir brauchen eng héich Qualitéit, mir brauchen héich sozial Standards an dat ka just den TICE garantéieren a mir sollten net higoen an dat op eng privat Entreprise auslageren. Dass déi viregt Regierung dem TICE gesot huet, si si forcéiert bis 2030 op Elektrobussen ëmzeklammen, fir elo ze soen, se kréien et net finanzéiert, ech ginn Iech Recht, dass mer mussen op Elektro ëmklammen, mee mir sollten et awer net forcéieren a mir sollten net forcéieren, dass herno dofir den TICE muss op RGTR Ëmklammen. Deementspriechend hunn ech haut déi Motioun matbruecht, fir dat Schlëmmste vun deene Pläng vun der Regierung nach ze verhënneren. Merci. Déi Verhandlunge si wéi gesot nach am gaangen an dofir géing ech proposéieren, dass mer déi Motioun hei verwerfen. Et lafe ganz wuel Verhandlungen, dofir konnt ee och scho verschidden Elementer gëschter Owend an der Pressematdeelung vun der Madame Ministesch liesen, wéi wann déi schonn esou entscheet wären. An dat sinn eben nu mol déi Punkten, dass verschidde Linien op RGTR wäerten ëmgeschalt ginn. Dat sinn d'Schoulbussen, et sinn awer och Verschidde Linien. Et ass wouer, datt den TICE méi Budget brauch, mee dee soll e jo elo laut aktuelle Verhandlungen net kréien. An ech mengen net, datt d'Gewerkschaften net wësse vu wat se schwätzen, och wann Der dat elo hei ënnerstallt hutt, well et ass genau dat d'Informatiounslag vu gëschter, wou d'Gewerkschafte gesot hunn, datt dat doten immens bedenklech ass, datt se se och bereet sinn ze streiken, soll d'Regierung dëse Wee weidergoen. Dofir hätt der Chamber haut gutt zu Gesiicht gestanen, fir ze soen, datt den TICE keng Linnen un den RGTR, also u Privater, wäert ofginn. Merci. Op alle Fall, dat, wat de Moment gemeet gëtt, geet an eng ganz aner Richtung wéi dat, wat Der hei an der Motioun schreift. Effektiv, dat, wat Dir hei schreift, ass net am Sënn vum TICE. Merci. Ech maachen de Vott op. D'Resultat vum Vott ass 4 Jo-Stëmmen, 51 Neestëmmen a 5 Abstentiounen. Dës Motioun ass also ofgeleent mat 51 Neestëmme géint 4 Jo-Stëmmen bei 5 Abstentiounen. Et ass eng bewosst Kennzeechnung, déi muss stattfannen, eng Transparenz vun de Lëtzebuerger Produkter. Et ass deen eenzege Wee fir eis, fir dass mer d'Produkter un de Konsument bréngen. An dozou gehéiert och eng Verbesserung vun der Transparenz. Dann ass vläicht e Logo vun engem Lëtzebuerger Supermarché drop an dann dréit een awer vläicht d'Zoossiss ëm an dann ass e BE-Kennzeechen drop. An ech hat dat an de leschte fënnef, sechs Joer schonn öfters hei gesot, mir hätte gär QR-Code drop, dass ee ka ganz bequem noliesen, de ganze Produktiounsverlaf, d'Ingrédienten, all Méigleches, wat iwwerhaapt an deene Produkter dran ass a wou se hierkommen. Well ech mengen, d'Produzente schreiwen och ëmmer méi bewosst méi kleng. An da muss de Staat och higoen, fir eis Piraten souguer e Mindestpräis garantéieren, fir datt de Bauer seng Wuer ka verkafen. A wann dee Mindestpräis um Marché net erreecht ass, dann ass et fir eis, datt de Staat muss agräifen, fir déi Wueren ze garantéieren. Zur Liewensmëttelverschwendung, an do hunn ech eng Motioun, Matbruecht. Dat ass och en Thema, wat ech schonn an deene fënnef, sechs Joer öfters hei ubruecht hunn. An ech hoffen, dass ech bei der neier Regierung do op oppen Oueren stoussen, well et deet mer ëmmer wéi, wa mer Produkter hunn, déi nach gutt sinn an déi ginn ewechgeheit, während mer op där anerer Säit Leit hunn, déi sech näischt kënnen Kafen fir z'iessen. Dofir hunn ech haut eng Motioun matbruet, déi bëssen an d'Richtung geet vum franséische Modell, fir hinzegoen, dass en d'Supermarchéë mussen déi Produkter, déi nach gutt sinn, enger Asbl zur Verfügung stelle fir Leit, déi sech d'leider net leeschte kënnen. Merci. Wa mer e Präisdeckel maachen, dass dat soll si fir den normale Stot. No der LSAP-Pressekonferenz war nach e Reportage vun Iech vu 25.000 Kilowatt. Also, ech verstinn net, wéi ee 25.000 Kilowatt als Privatmann ka verbrauchen. Mir Piraten, Dir sidd do vläicht anerer Meenung als LSAP, soe ganz kloer, do ass Stopp! Mir hunn ëmmer hei gesot, eng Piscine, Sauna, wat net nach alles, et soll net finanzéiert ginn. Also, wa gehollef soll ginn, dann an engem Deckel vun deene 25.000, deen schonn. ze héich ass. Mir trëppelen elo leider hei op eng Brems fir déi ganz ëmweltfrëndlech Technologien. Leit, déi op eng Wärmepompel oder en Elektroauto ëmgeklomme sinn, sinn déi wou hei bestrooft ginn. Villäicht wollt d'CSV-DP déi jo och Bewosst bestrofen déi Netzkäschten. Ma ganz einfach, andeems Dir higeet an Dir maacht de Stroum méi deier an Dir defavoriséiert déi modern Technologië wéi eng Wärmepompel oder en Elektroauto, an Dir krut vun der Press virgerechent, dass den Elektroauto net méi favorabel ass par rapport zu engem Pëtrol, also Diesel oder Bensinn, also hutt Der ganz kloer e Signal gesat géint déi Techniken. D'Stroumnetz ass eng wichteg Infrastruktur an ech hu vollt Verständnis dofir, datt Der den Ausbau wëllt finanzéieren. Et muss een awer do éierlecherweis och soen, datt Creos schonn de Stat als mattgréissten Aktionär huet, net direkt, Mee iwwert Encevo hutt der a sech dat gréisste Matsproocherecht. Dat heescht, et ass och eng politesch Méiglechkeet, en Hiewel do, fir ze soen, dat Netz gëtt esou ausgebaut, wéi et soll sinn, ouni de Bierger weiderhin ze belaaschten. Och wann déi iwwer verschidden SA-Firme gedeelt ass, wär awer déi Méiglechkeet do, well dat an enger staatlecher Hand ass.